Mègakpɔ ame aɖeke gblɔe o. Gbe ɖeka ŋutsu kesinɔtɔ aɖe si woyɔna be Ganyo la nɔ du aɖe si woyɔna be Ganyo kɔƒe la me. Ŋutsua ɖoe be yeakpɔ nyɔnu nyui aɖe. elabena nyɔnu bubuwo bli hegblẽ eƒe ga dome. Gbe ɖeka ɖoɖo aɖe va eƒe tame be yeatsɔ ye ɖokui awɔ ame dahe ayi du bubu aɖe me aɖe eti nyɔnu nyui aɖe. Edzra ɖo abe ame dahe ene eye wòdze mɔ yi didiƒe ʋĩ afi si wòge ɖe du aɖe si woyɔna be Nye Kɔ Nàkpɔe la me. Ƒe ɖeɖi te eŋu. Tsikɔ wui eye dɔ hã wui ta hedo go nyɔnu aɖe le kɔƒea me. Na míaɖo to woƒe dzeɖoɖo. O Aƒenɔ,
taflatse ɖeɖi te ŋunye eye tsikɔ le wuyem. Ɖe nàte ŋu akpe ɖe ŋunye le nane si maɖu alo tsi si mano mea? Ame ke me nya fi gbogboem nam be mama ye ŋu me ya ɖu. O eƒo xixeame gblẽ lo. Ne mena wò ŋu le ɖusia ko nana wɔ o ɖe, meɖe kuku na wò. Egbɔ ŋu ƒoɖiƒoɖi ya va nye mɔ me tso. Menye amee womɔ be notso nye mɔ me o. Ɖe kuku nam. Meɖe kuku. Le ema megbe la, Ganyo megblɔ nya aɖeke o, eye wòdzo heyi eƒe mɔzɔzɔa dzi. Kasiae egado go nyɔnu bubu. Míase woƒe dzeɖoɖo ɖa. Ao, Aƒenɔ, taflatse me, ɖe kuku, mezo mɔ tso teƒe didi aɖe tsikɔ le ŋu yem. Dɔlewu yɔm ɖeɖi hã te ŋu nya. Meɖe kuku, àte ŋu adi nane nam maɖu alo etsi aɖe nam manoa? Aɖaʋatɔe nènyea? Nu ka ta nèle fu ɖem nam? Tawòe medo go ɖo. Kpɔe ɖa! Wò ŋutsu dim wòayɔ amea, ɖe aʋatɔ hã dim wòle be neyɔ amea? Togo ɖa le nye mɔdzi kaba ma yi afi si yim mele.
Efo ganyo megblɔ nya aɖeke o eye wòdzo le nyɔnua gbɔ. Esi ɖeɖi te eŋu ŋutɔ la, ezɔ aɖaba ƒoƒo aɖewo eye wòkpɔ kpe aɖe eye wòbɔbɔ nɔ edzi. Emegbe wòtɔ alɔ̃ yi ɖe eme ʋĩi. Abe gaƒoƒo ɖeka ene megbe la, nyɔnu aɖe va yina eye wò. kpɔe wòmlɔ kpea dzi. Ete ɖe eŋu eye wònyɔe. Na míaɖo to nu si va dzɔ emegbe.
Aƒetɔ, ame kae nènye? Nu kae dzɔ? Èli nyuia? Fɔ afi kae nèyina? Ao, Aƒenɔ, amedzroe menye tso didiƒe. Ɖeɖi te ŋunye, tsikɔ le ŋuyem, eye dɔ hã le ŋuyem. Taflatsɛ ate ŋu akpe ɖe ŋunye makpɔ nane aɖua?
Oo, naneke mele asinye o, gake madze agbagba na wò.
Emegbe nyɔnua kplɔ aƒetɔ ganyo yi eƒe me ɖae ɖa nuɖuɖu aɖe nɛ be wòaɖu. Mina míaɖo to woƒe dzeɖoɖo. Aƒetɔ, nuɖuɖua sɔ gbɛ na wò be nàɖu. Aƒenɔ, akpe na wò! Mawu neyra wò ɖe wò kpekpeɖeŋu la ta. Nu si ke nèɖa nam meɖu la, Mawu neyra wò kpokpoo. Esime efo ganyoɖunua vɔ la, nyɔnua biae nya aɖewoe. Mina míaɖo to woƒe dzeɖoɖo. Yoo, Aƒetɔ, ke ŋkɔwò ɖe? Yoo, ŋkɔnyee nye Ganyo ame aɖe tɔ wu tso ganyokɔƒe. Aƒetɔ, nukee nye wò kuxi hafi nèzɔ tso didiƒe ke va afia? Hum, Ao Aƒenɔ, edɔ aɖe ko dim mele nye hã mawɔ, eyatae mezo mɔ. tso teƒe didi ɖo. Meyi teƒeteƒewo, nyemekpɔ dɔ aɖeke mawɔ o, eya ta mezo mɔ be mava afia, kpɔ be makpɔ dɔ aɖe awɔ hã. Hum, Aƒetɔ, du ya me hã dɔ aɖeke meli yi ke made dzi ƒo na wò be nànɔ anyi awɔ, elabe amewo le ʋuʋum le du ya me hã yim ɖe du bubu me be yewoava edzi dɔ awɔ. Yoo, Aƒenɔ, mègatsi dzi o, gake Medi be nye hã manye ŋkɔ wò. Mm, aƒetɔ, meɖe kuku nye ŋkɔe nye Aƒenɔ Dzigbɔɖi. Tsyɔ̃evie menye le afi ya, eye nye aƒemee nye afi sia. Ao, Aƒenɔ Dzigbɔɖi, ŋkɔnya se nam loo. Ke wò ɖekakpui le aƒea mea, alo wò kple srɔ̃wòe li? Hum, aƒetɔ ganyo. Meɖe kuku nye ɖeka koe le aƒea me. Ame aɖeke mele aƒea me kpli mo. Aɖo ŋutsu aɖeke mele asi nyo.
Aƒenɔ dzigbɔɖi, mesi. Ke taflatse, ɖe mate ŋu abia dɔmenyo aɖea? Yoo, abe dɔmenyo ka ene. Enye ame dahe le afia ɖo tsyɔ̃evie le afia ɖe, dɔmenyo kae nye hã mate awɔ na ame? Oo, dɔmenyo yi ke medi be nàwɔ nam koe nye be zã hã do àte ŋu aɖe mɔ nam be mamlɔ anyi ɖe teƒe aɖe. Le ŋdi kanya la, mate ŋu ayi ɖe nye mɔzɔzɔ dzia? Oo, Aƒetɔ, teƒe aɖeke mele asinye mate ŋu akɔ na wò nàmlɔm. Evɔ hã, nyemedze si o. Ao, Aƒenɔ Dzigbɔɖi, meɖe kuku, di teƒe aɖe ko nam. Medo ŋugbe be kaka ŋdi na be yeaɖo la, madzo ayi nye mɔzɔzɔ dzi. Yoo, Aƒetɔ Ganyo, ƒuxɛ meli o. Madze agbagba be matsɔ teƒe aɖe no nàmlɔ hã. Kaba la, Aƒenɔ dzigbɔɖi dzo eye wòyi ɖae dzra teƒe aɖe ɖo na Aƒetɔ ganyo be wòamlɔ. Eku tsi hã nɛ be wòale. Mina míaɖo to woƒe dzeɖoɖo ɖa. Yo, Aƒetɔ ganyo, meɖe kuku, mewɔ vo. Meku tsi hã nɔ be nàle. Yi nɔe ɖe tsia ne nàmlɔ anyi. Akpe na wò ŋutɔ ɖe wò kpekpeɖeŋuwo ta. Mawu. Ayra wo godoo. Ale Aƒetɔ Ganyu yi ɖe le tsia. Esi wòle tsia vɔ la, eyi ɖe mlɔ anyi. Ke le ŋdi kanya la, Aƒetɔ Ganyu fɔ, eye wòdzra ɖo. Eklã dzigbɔɖi be yeayi yeƒe mɔzɔzɔ dzi. Mina míaɖo to woƒe dzeɖoɖoa. Aƒenɔ Dzigbɔɖi, medzra ɖo be mayi nye mɔzɔzɔa dzi abe ale si medo ŋugbe na wò ene. Mawu neyra wò ɖe wò amedzrowɔwɔ kple wò dɔmenyonyo ta, elabena nu si nèwɔ nam la, Mawu ayra wò geɖe.
Yoo, Aƒetɔ ganyo, Mawu nanɔ kpliwò, nàlé be ne ɖokuiwò le mɔ dzi, Mawu nanɔ anyi kpliwò miagado go. Aƒetɔ ganyo dzo kple tamebubu aɖe, mina míaɖo to nu si ŋu wònɔ.

Ke esi wòɖo aƒe me la, míase nya si wògblɔ na eɖokui. Nu si le vevie la, vevieze me woɖanɛ lena. Madzra ɖo, eye mayi aɖae kpɔ aƒenɔ dzigbɔɖi le ŋkeke aɖewo megbe ahaɖe nye dzimenyawo agblɔ nɛ. Anɔ abe kwasiɖa etɔ̃ ene megbe la, aƒetɔ ganyo dzra ɖo be yeayi Aɖakpɔ Aƒenɔ Dzigbɔɖi. Edzra ɖo, ke menye abe ame dahe ene o. Ekɔ eƒe ʋu ɖeka yi nye kɔ nakpɔe. Esi wòɖo dua me la, eyi Aƒenɔ Dzigbɔɖi ƒe aƒe gbɔ. Mina míaɖo to nu si dzɔ emegbe. Agoo!
Agoo! Ame aɖeke mele aƒea me oa? Ame, meɖe kuku wɔ amɛ kee ago dom. Dzigbɔɖi va ŋu agbo la, eye wòkpɔ ŋutsu fatu aɖe le agbo la nu. Ena wòge ɖe eme, eye wòna zikpui wònɔ anyi. Eku tsi na amedzro la, Mina míaɖo to woƒe dzeɖoɖo. Yewoe zɔ gbɔnye faa. Akpe na wò.
Mawu neyra wò. Yo taflatse,
ame kae nènye? Meɖe kuku matea dze si wòa? Manye wò ŋkɔ. Yo akpe, taflatse, ɖe nèɖo ŋku edzi be ye kpe ɖe ŋutsu aɖe ŋu kɔsiɖa etɔ̃woe nye esia wòa? Ee, meɖe kuku meɖo ŋku edzi. Taflatse, ɖe wò kua? Ŋkee dzɔ ɖe edzi. Mianyo ɖekuku la le ta be dzigbɔɖi nade dzesi ye abe ame si ŋu wòkpe ɖo ene. Esi dzigbɔɖi de dzesi Aƒetɔ Ganyo la, etso zi ɖeka eye wògblɔ be. O Aƒetɔ Ganyo, wòe nye ame si ŋu mekpe ɖo gbe ma gbe. Ŋkee dzɔ, eye gbe ma gbe nèwɔ ɖokuiwò basaa nenema, ye egbea nèdra ɖo nyuie aleka? Ee, Aƒenɔ Dzigbɔɖi, Nye ŋue nèkpe ɖo. Menye ame dahe menye abe ale si wòdze ene o. Ɖeko mewɔ ɖokuinye nenema hele nyɔnu nyui dim, nyɔnu si alɔ̃m ne naneke mele asinye o, nyɔnu dɔmenyotɔ kple ame si tsɔa ɖe le eme na amewo, nyɔnu si ate ŋu akpɔ nye aƒe dzi. Ẽ, esi nèle nyɔnu dim tae nèwɔ ɖokuiwò basea nenema ɖo ɖe nyɔnu ta be yeakpɔ nyɔnu nyui aɖea? Ee, Aƒenɔ dzi gbɔ ɖi nenema tututue, eye esi metsa ʋu la, meke ɖe ɖeka ŋu. Wòe nye ame si ŋu meke ɖo, eya ta meva be magblɔ na wò be, medi be maɖe wò. Aƒenɔ dzi gbɔ ɖi ƒe mo wɔ yaa le nya siwo katã Aƒetɔ ganyo nɔ gbɔgblɔm nɛ la ta. Menya nu si wòagblɔ kple nu si wòawɔ gɔ̃ hã o, ke míase nya si ŋu wòaɖo na Aƒetɔ ganyo ɖa. Nyemenye nya kee magblɔ o. Nu ka tae wòle be dzinyee nu ya nadzɔ ɖo? Enye tsyɔ̃evi dahe. Nyemexɔe se be nu sia nadzɔ ɖe dzinye o. Eya ta nye hã menu ko ge gbe ɖeka. Enye nyɔnu dahe. Nu ka tae wòle be dzinyee nu ya nadzɔ ɖo? Be nye hã maɖe kesinɔtɔ. Mawu ƒe nyae. Aƒenɔ Dzigbɔɖi, taflatse megagbe o. Mawu ƒe dɔwɔwɔe wònye be wòayi alea. Meɖe kuku, lɔ̃ ko. Le dzidzɔ me la, dzigbɔɖi lɔ̃ be yeaɖe Aƒetɔ ganyo. Míase dzigbɔɖi ƒe ŋuɖoɖo la. Yoo, Aƒetɔ ganyo, nyemenye nya kee magblɔ o, gake melɔ̃ be maɖe o. Míatɔ ɖe afi sia na mi toɖola kple nyaselawo. Míagayi edzi na mi, gake ɖo ŋku edzi be, Mina míakpɔ dzidzɔ le agbe me, elabena